Ähliňize salam. Bu dersimizde kitaphana programyny ýazmagy görüris. Bu soňky dersimiz. Kitaphana nädip ýazyp bileris? Pythonda elektron kitaphanamyz bolsun. Kitap alyp, kitap içine goşup bilerimiz ýaly. Meselem, oň üçin näme etmeli bolýarys biz? Ilki bilen kitaphanany emele getirmeli, ýagny biziň bir uly kitaphanamyz bolmaly. Ony haýsy görnüşde ederis? List ederis. Kitaphanamyz list bolar. Şuň içinde kitaplar bolar. Kitaplar. Kitap bir meselem. Beýleki kitaplar şular ýaly kitaplar durur. Kitaplaryň ýöne haýsy informasiýalar bolmaly? Kitabyň näme gerek bize? Kitap näme bolmaly kitabyň içinde? Kitabyň ady bolmaly, we kitabyň awtory bolmaly. Öňem ýazdyk şoňa meňzeşräk bir zat. Ady we awtor diýip, kitabyň ady Görogly awtory Myrat diýip. Ine şular ýa bir kitabyň içinde listyň içinde köp kitaplar bolar, ýöne her kitapdan hem ady we awtor bolar. Olar hem taplet ýazarys. Indi kitabyň özi tapyl bolar, şular her aýsy bir tapyl, içinde kitabyň ady we awtor bar we bu ýerde ýene bir tapyl, ýene bir tapyl we hemmesem kitaphana atly bir uly listiň içinde bolar we biz bu ýerden gerek kitabymyzy alyp bileris, ýagny listden bir zady çykarmak üçin näme ulanýardyk? Remove. remove eders gerek kitabymyzy. Eger kitap goşjak bolsak, meselem, şu ýerde bir täze kitap goşmak islesek, ilki kitabyň adyny, soň awtoryny tapyň içinde ýazarys, goşarys. Onsoň bu kitabam muň içine goşmak üçin näme eders? Nokat diýeris. Listlerde goşmak üçin append ulanýardyk. Append Ine şul kitap diýeris. Şul geler. Indi şeýdip kitaplarymyzy goşup ýa-da alyp bileris. Ony nädip ýazarys? Ilki bilen kitaphana diýip bir list emele getireliň. Kitaphanamyz hälki görkezişimiz ýaly uly bir list bolmaly ine. Şuň içinde kitaplar we kitaplaryň içinde däm atlar we awtorlar tapylaň içinde bolmaly. Oň üçin meselem kitaphana diýip ýazalyň. Kitaphana. bir kitaphanamyzda. Şu näme? Başda bir boş list, entek içinde kitap ýok, kitap biz goşarys. Indi bize nämäni görkezmeli şu ýerde? Bize nämeler gerek ilki bilen? Ilki bize näme gerek? Kitap goşmaly biz. Kitap goşmaly. Ýagny kitaphanaň içi boş şu wagt. Onsoň näme edip bileris? Kitap alyp bileris. Meselem kitap goşulandan soň kitap alyp bileris. Ol däl al. Onsoň näme edip bileris? Indi şu kitaby goşduk, aldyk. Ýöne biz kitaphanany görmek üçin şony ekrana çykarmaly, print etmeli. Indi kitap goşarys, alarys. Onuň üçin funksiýalary ýazarys aýry-aýra, goşmak üçin, almak üçin. Indi append ýa-da remove diýip funksiýalary-da ýazarys. We soň biz hemme kitaplary görmek üçin, indi muny görmek üçin hem Print etmeli ekrana. Näme etmeli? Kitaphanany görmeli bolar. Kitaplary ýa-da gör diýersiň, meselem, görmeli bolar. Formatdan görä näme geç. Gör diýersiň. Onsoň näme edip bileris? Indi biz kitaphanany indi goşduk, gördük, aldyk, Onam waýnyň içinde ýazypdyrys ýagny waýlda säbäbi gaýta gaýta ulanyp bolýar. Onsoň näme edip bileris indi kitaby gördük aldyk goşduk işimiz bitdi näme etmeli çykyş gerek. Çykyş üçinem näme ederis çykyş goýarys. Çykyş Ine bize başda näme etmeli onda? Biz näme etmek isleýän bolsak şony görkezmeli bize menýu görnüşinde. Kitap goş diýmeli, kitap al diýmeli, kitaplary gör diýmeli we çykyş görkezmeli bize. Ony nädip ýazarys? Menýu diýeliň, bir menýu emele getireliň. Menýu näme bolsun? Ine şular ýaly 3 sany şular ýaly goýsak näme edip bilýäs biz? Bir sekund, şuny goja ýazalyň. Gitdi olam, neyse. Kitaphana diýeliň, list diýeliň. Indi hälki görkezenlerimiz menýuda bolsun. Biziň bir menýumyz bolsun. Deňdir diýäs. Şular ýan üç sany goşa durnak goýsak, biz aşaky setirlere geçip ýazyp bilýäs, ine şeýdip. Şular ýan ýazyp bilýäs. Meselem, birinji diýsin. Bire bassa, näme etsin? Kitap alsyn meselem. Kitap, ýok, goşsun. Ilki kitap goşmaly. Ikä bassa näme etsin? Kitap alsyn. Kitaby, kitaphanany görmek üçin näme etsin? Üçe bassyn. Kitaplary görsün. Kitaplary gör diýsin. Ýa-da kitap sanawy diýsin, kitap sanawy. Dörde basda näme etsin? Çyksyn, çykyş üçin bolsun. Şeýdip hem bir boşluk goýun. Indi şular ýany edip bir menýu biziň e, menýumyz bir string boldy. Indi şular ýany kitap goşsun, alsyn, görsün. Indi menýu nädip çykýar göreliň. Menýu print edeliň. Meselem, başda bize ekrana çykarjak zady şu bolmaly. Şony göreliň. Ine menýumyz. Kitap goşmak üçin, almak üçin, çykyş üçin we kitap sanawy. Indi biz bulary işletmeli heraýsy üçin bir aýry funksiýa ýazmaly bolýas. Ony nädip etýäs? Bize ilkinji gerek zat näme? Kitap goşmaly biz. Kitap goşmak üçin bir funksiýa ýazalyň. Meselem, def diýip ýazýas funksiýany. Funksiýanyň ady näme bolsun? Kitap goş bolsun. Indi bize näme gerek kitap goşmak üçin? Näme goşmaly biz? Iki sany üýtgeýji gerek. Ýagny şu ýerde kitaby goşmaly, nämäň içine goşmaly? Ilki bilen nämäni goşmaly? Kitaby goşmaly. Meselem kitap diýeliň. Kitap. Kitabymyzy näme diýipdik biz? Onam şu ýere ýazarys soň. Ine kitabymyz. Şu kitaby goşmaly biz. Nämäň içine? Listiň içine. Onda bize näme gerek? Bir list gerek we kitap gerek. Kitabymyz nämedi biziň? Tapl. Onda kitabymyz näme? Tuple. Ony nämäň içine goşýas? Ikinji üýtgeýjimiz näme? Sebäbi bulam üýtgäp durýar her kitap goşup alanymyzda. Bu nämedi? Listdi. Uly kitaphanamyz. Ine bu list bolýar. Näme bolsun? Meselem, sanaw diýeli, kitap sanawy. Sanaw list. Soň ine bu sanawam Uly kitaphanaň içinde print etýäs. Sebäbi bu kitaphanaň içine kitap goşup alyp aýra-aýra kitaphanada ýeke-ýeke ýazandan bir sanaw diýip bir list emele getirýäs. Şoň üçin-de ýazyp gidibermeli soň. Indi näme etýäs? Sanaw diýip bir listimiz boldy şu wagt biziň. Ine şu üýtgeýjiň içinde goýduk. Indi şoň içine näme goşmaly biz? Bu kitap goş diýýär. Goşmaly. Goşmak üçin näme ulanýardyk? Ine şu ýerde append diýýäs. Ine şu kitaby alýas. Şu tapylymyzy Sanawyň üstüne append edýäs, goşýas. Ony nädip goşýardyk? Append funksiýasy näde ulanylýar? Ilki bilen listimiziň adyny ýazýas. Listimiz näme? Sanaw. Goşmak üçin nokat diýýäs. Append. Ine bu ýerden hem çykardy. Self object, ýagny haýsy objekti goşjak bolýas biz? Näme goşmaly? Kitap goşmaly. Ine şu ýerdäki şu üýtgeýjini Şu ýerdäki sanawyň içine goşmaly. Kitap diýdik. O ýerden soň haýsy kitap näme ady awtoryny soramak üçin onam aýra ýazarys şu wagt. Häzirlikçe şuny goşalyň. We bize kitap goşansoň näme diýsin ekrana bir ýazgy çykarsyn. Print diýsin meselem. Kitabyňyz goşuldy diýsin meselem. Şeýtsin. Indi muny çykardy. Muny çykaransoň näme etsin meselem. Ekrana ýan kitaby goşarsoň belki biz başga kitap goşmak isleýäs ýa-da almak isleýäs. Başga işler etmegimiz üçinem näme etmeli? Biz täzeden ekrana gelmeli, menýu gelmeli. Oň üçin näme diýsin? Print diýelim meselem. Eee menýu üçin enter Basyň diýsin meselem. Indi enter basýan menýu nädip gitmeli bolýar? Biz birek boş input goýýas. Bir boş input goýsak, biziň programmamyzyň başlaýan ýerine gelýär. Meselem, şuňa gelýär. Ýöne while-iň içinde ýazarys ony. Häzir onam göreris. Indi näme gerek bize? Kitap Goşduk. Indi näme etmeli biz? Kitap almaly ikinjimiz. Ine kitap nädip almaly? Dep diýýäs. Onam edil ýokardaky ýaly bolar. Kitap al diýeli meselem. Näme gerek? Kitap aljak bolsak, ilki aljak kitabymyz gerek. O näme görnüşdedi? Tapl görnüşde. Onsoň näme gerek? Sanawymyz gerek. Sanawymyz nämedi? Sä şu sanawyň içinden çekip alýas kitaby. Listdi. Ine şular ýan. Biz näme ýalňyşlyk goýardyk? Bu ýerde iki nokat goýmandyrys. Şular ýan etdik. Iki nokatlary unutmalyda. Möhüm. Indi näme diýýäs? Edil goşmak ýaly bulam. Näme edipdik? Indi şu ýerde kitaplarymyz bar. Listiň içinde ondan almak üçin nädip alýas? Listden bir zady çykarjak bolsak nädip çykarýas? Remove diýýäs. Remove bilen çykarýardyk. Onda näme diýýäs? Şu list Nokat remove haýsy kitaby çykarjak bolsak şol kitap. Onda näme diýýäs? Sanaw listimiz kitaplarymyz indi şu sanawyň içinde dur häzir goşan kitaplarymyz sanawyň içine geçdi. Şondan indi append ýa-da remove bize remove gerek. Nämäni çykarmaly biz? Kitaby. Kitap diýýäs. Indi biz şu ýerde ýazan kitabymyzy şu kitaphanadaky sanawyň içinden remove etýär, çykarýar. Çykardy indi. Şu şu funksiýany işletsek şo çykýar. Boldy. Indi näme etsin kitap alammy soň? Näme diýip çykarsyn? Näme diýsin? Kitaby aldyňyz diýsin meselem. Soň näme bolsun? Indi ýene-de şuny çykarsyn. Menýu gitmek üçin indi şular ýaly, şular ýaly ediň. Ýogsa işiňiz kyn bolar diýsin. Şular ýaly etsin. Indi näme gerek bize? Kitaby goşduk ine şu sanaw atly bir listiň içine. Kitaby şu ýerde goşduk. Onsoň kitap almak üçin ine şu sanaw atly listiň içinden kitaby remove etdik, aýyrdyk, aldyk. Indi näme gerek bize? Definition indi üçünji zadymyz galdy, üçünji funksiýa. Her aýsy üçin aýry-aýry funksiýa. Kitap sanawy görkezmeli bize şol. Näde görkezsin indi? Oň üçin näme etýäs? Kitap sanawyny görkezjek bolsak bize näme üýtgeýjiler gerek? Meselem näme diýeli şu ýere? Kitap sanaw diýeli meselem. Kitap sanaw funksiýamyzyň ady şol şony görkezmek. Indi o ýerde haýsy üýtgeýjiler gerek? Kitap sanawy görmek üçin bize kitaplary ýeke-ýeke görmek hökmanmy? Ýok, kitap hökman däl bize. Diňe şu uly sanawdaky şu listi görkezse boldugy bize. Kitaplar hem şoň içinde sebäbi. Diňe şu liste näme etsin görkezsin ony näde görkezmeli bolýa print etmeli bolýa onda bize şu sanaw atly liste goşduk hemme kitaplary şo sanaw atly list bize print etse boldugy ýagny başga zat gerekdä onda bize içinde diňe näme gerek hälki goşan kitaplarymyz ýagny şoň sanawy gerek şo kitaplaryň sanawy şon şol gerek indi ony näme etmeli näme işe ýaramaly bu funksiýa şony print etmeli Haýsylary kitaplary ýöne biz indi print kitap print sanaw diýsek näme etýärdi bu print sanaw diýsek hemmesini yzgider print etýär. Aşaklygyna print etmek üçin nämäni ulanýardyk? Aýry-aýra print etmek üçin for görüpdik. Ine for diýýäs. I her indeks üçin. Sä ine şul Listiň içindäki her bir indeks, ýagny kitaplaryň her haýsynyň indeksi bar. Indi bu nol, bu ine bir, bul iki, ýagny her bir element üçin näçe sany element barsa şonça gezek, ýagny meselem üç sany kitap barsa üç gezek her haýsyny aýry-aýry setirde, indi birinji setirde birinji kitap, ikinji setirde ikinji, üçünjide-de üçünjini aýry-aýry print etmek üçin for i diýýäs. Her bir element üçin. In, nämäniň içindäki elementler üçin? Sanaw. Säw kitaplar nide? Sanaw atly listiň içinde. Näme etýäs? Näme etmeli? Ekrana çykarmady. Biz kitap sanawy görmeli. Näme etýäs onda? For I in sanaw diýdik. Ýagny her sanawyň içindäki her kitap üçin şo kitaby print et aýry-aýry setirlerde. Onda näme diýäs? Print diýäs. Nämen print etmeli biz? Biz ilki bilen. Nämen print etmeli? Adyny kitabyň ady gerek bize kitabyň adyny görkezsin ine şu ýerden adyny görkezilmesem iki sany boşluk goýalyň onsoň nämes gerek oturekmandal şular ýany goýaýyn Bu ýerden iki sany awtor gerek. Kitabyň ady we awtor gerek. Indi biz näme görüpdik? Format metodyny görüpdik ilk bilen. Ilk şu ýere geleliň ýene-de. Indi kitaplar näme diýipdik? Tuple. Şu ýerde ady bar, bu ýerde awtor bar. Onda şu ýerdäki meselem Eee Ine şunuň indeksi näçe adynyň? Nol. Munuň indeksi näçe? Bir. Indi bize şu kitap, içinde duran kitap, tuple. Ine şu I element meselen birinji element. Şunuň nolunjy indeksi. Ine şu kitabyň nolunjy indeksi. Ine şul ady bolýar. I bir diýsek, ine şu kitabyň Birinji indeksli elementi näme bolýar? Awtor bolýar. Onda biz şu ýere format, ýagny print edemizde format diýip, format diýip nämäni print edip bileris? Ilki bize ady gerek. Ady nirde du? Aýynjy elementiň, ine şu elementiň nolunjy indeksi, ine şu ady, ine şu ýeri. Şu gerek bize. Onda aý nol gerek. Ady diýip duran ýerine. Haýsy element bolsa şonuň nolunjy indeksi ine şu. Birinji indeks nämedi? Awtordy ine. Taplyň içinde iki sany element bar bu nol bul bir. Onda ikinjä geljek zadam ine bu ýere geljek zadam aý bir bolýar. Ine aý bir awtor bolýar ine şu ýerdäki bu aý nolam kitabyň ady bolýar. Onda biz formant bilen şo ýere eltmeli. Onda näme edýäs bu ýerde? Nokat diýýäs, format diýýäs. Format indi birinji boşluga, indi şu ýere getirmek üçin näme ulanýardyk? Ilki bilen şular ýaly ulanýas formatda. Bu ýere de şular ýaly goýýas. Indi birinjä geljek zat häzirlikçe wagtymyz doldy. Muň yzyn indi göreris.